Earth Angel, Lung sawm leh parukna. Ka phone nghur dat chu peih lo zet hian ka han ban a, message a lo ni a, chu pawh rinawmi message. Ka chhiar hman thuah ka, lu thing nar nar in a number chu ka block ta nghal a. Mipa han tih atan em chuan a hau lutuk a ni tih pawh ka ngaihtuah lo. He nu hi an inawm tlat. Joseph-a nen kan inkar pawh a chhiat phah. A ni hi chu hmuh tawh lo vang vang ka duh. A message pawh hmuh ka duh tawh lo. Rimruati ka ngaihtuah kai a. Tunah tak hian enge a tih ang? A mu tawng em? Engati nge min rawn biak khat em em ni? Min ngai ve lo a ni ngei ang. Keiin ka ngaihtuah nasat nen a hmel hmuh bakah a hmui kha fo leh ka chak bawk. Ka phone chu ban lehin a number chu ka hmet chhuak a. Min rawn biak duh loh chuan keima'n ka be mai ang. Kan inhmu khat tawh a, ka ngai ve tawh alawm. Hello, a aw, ka han hriat leh takah phei chuan min ti zau thau vekin ka hria. Ni tin deuh thaw a, inhmu deuh zut kha kan ni si a, a awm ve viau asin. Hetiang hian hmeichhia hi ka ngai thei ang tih pawh ka lo hre lo, zan in hian ka ngaihzual. I mu tawh lo, ka tih chuan, Aw, ka mu mai mai a, tiin min chhang a. Sawi tur chu a vang ruih maiin ka hria. Sawi tur chu ka hre teuh a, mahse bo deuh duak mai a aw han hriat meuh chuan, I dam tha maw? ka ti leh ringawt a, tlemin ka la hai deuh chalh bawk a, mipa hi hmeichhe lakah ka zam mai mai lo ang. Aw dam e, inhar thih thin kha a zia chho zel tiraw? rawn tih chuan Aw, nichin kha na thi a, mahse a reh tawh, ka ti a. A ni chuan, Va zia lo ve, in enkawl tha rawh, va dam kha a lei leh la, a rawn ti leh a. Kei chuan, Kan inhmu kha tawh sia naktuk chu min leipui la, ka ti a. Naktuk chu Sunday lawm ka nui hawk a, Sunday a ni tih pawh ka lo hre hauh lo. Zanin chu ka ngaihtuahna a tawi a ni awm hi, Ka thil in leh vang vek a ni. Khatiang em a, in tam kha chu ka tum bik lo a sin le, ka nawi nuai mai. Ngaktuk chu leng ila, rawn leng la ka ti leh tawng a, a ni chuan, Inkhawm ka ngai lawm, nang pawh inkhawm veng chu a rawn ti thung a, kei chuan, Inkhawm banah pawh theih tho lawm, Kan inhmuhkhat tawh em hi ka ngai tawh teh che nia, enga tinge min hmuh hi i hreh tak tlat a, i thianpa kha ka la ni reng, i thianpa Radhika kha ka ti leh a. Aa ka hria che lawm le aw, zanin hi i dang e i tawng duh bawk si a rawn tih chuan ka ngaihtuah vang che nih hi natna tha lo vei ang mai a, min hmu tih ta tlat hi ka duh lo. Ka fawh vang che kha ni tiraw? A ni chiang. Nula leh tlangval kan nia, kan infawh ve bawk ang chu. Thil dik lo pawh a ni lo, mi pangngai kan ni tih nan em ai? Ka ti leh duah a. Sawi tur chu a rawn inpang aw zial tup tup ta maiin ka hria. A tuk chawhnuah chuan leng chhuak turin ka va sawm ta ngei a, ka sawm a phut tlat si a ni. Ka hre alawm, Jail ah ka tang tih an hre ve vek ngei ang a, Remrua te hian a zep in ka ring hauh lo, chuvang tak chuan a chhung te hmel hmuh ka hup phurh a ni, uluk erawh ka in uluk ve khawp thung, ka va thleng a, a pa lo awm lo hlauh chu tihzia ka ti kher mai, a unau te pawh an lo awm lo, a nu in min lo chiau au a, min hmu khat ve tawh bawk nen, min lo hre tawh lo tep in ka hria. Khawiah nge kan len ang pawna kan chhuah hnu a tih chuan i spot ah khan ka lo ti mai a, min en zeuh pah chuan Aw a hla si lo ti leh a, chu lo hmun dang kalna tur ka hre lo, thil hrilh che ka duh alawm, lo hlau ringawt suh a hlauhawm dawn loh, a hmela hlauthawng hmel ka hmuh chuan ka ti vat a, a ni lah chuan. Ka hlau ngut ngut lo, engah nge hlau a min rin ngawt a? a lo ti a, a hmel ka hmuh theih loh nan a huisawn leh daih a. Min hlau a nih loh chuan min hmui duh tawh lo a niang ka ti mai, ka ti cher a, ani chuan engah ngawt chuan maw i va ho tak tiin a hmelmet chu a khum nghal mawlh mawlh a, kei pawh chuan khum ve nghalin. A tha anih chu, ngai ka naw leh ta, tiin Dusty chungah chuan ka thu ta nghal a. Kan lenna tur hmun kan thlen a, kan thut fel hnu chuan kan va kal khat tawh tak ti chhuak sap a, kei chuan, Jail ka tan chhung khan i tlawh ngai lo ni maw? ka lo ti vat a, ani chuan, Vawi hnih khat chu tlawh ve e lo ti mai a, chutah mahse a reh lutuk a, a tih chhunzawm leh a. I kal khat chuan reh ve bawk ang chu, a neitunu ber lahin i tlawh khat bawk si a, ka lo ti a, chutah enga ti nge min hmu i hre em em a tiin ka zawt leh zat a, lam chu hawiin ka en ran bawk a, a nih erawh chuan min rawn en lo chuan a hma lam chu a thlir vang vang a. Ka hreh pawh ka hri lo, i hriat dan mai mai nih chu, a ti sap a, ka duh khawp lo viau mai. Chuti enga ti nge min rawn biak ngai tak lo a, vawiin chu sawi fiah vek teh ang. Ka duh che tih hi ka phal lo ang. Ka duh vang chiah a, fawp che ka ni bawk. Pastor fanu i ni tih ka hria, kei ve mai hian heti anga ti ngam tur che pawh ka ni lo tih thlengin. Mahse. Tuin nge duhna chu thunun thei ang? Ka thunun hram hram tawh thin zawk a, mahse, tunah chuan thunun ka duh tawh lo, ka ti ta hmiah hmiah a. Engtin nge a lo ngaih ang tih lam pawh ka ngaihtuah duh tawh lo. Kan inkara kan inthian thatna hian a chhiat phah mai thei. Mahse, sawi loh chuan ka chan mai thei si a, bakah ka duh thu ka hrilh a ni ve mai. Enge tlangval ka ni ve alawm le? Radik, Ngun takin ngaihtuah la, ka thian tha ber i ni a, ka ngaina chiin ka kawm ngei em em che a, i bulah chuan ka duhzawng engkim pawh ka sawi hmiah hmiah thin, ka thian i nih miau avangin a tih lai chuan thian ang chauhin maw min lo en a, ka fawh hnuah che pawh khan maw? tiin a thusawi chu ka lo pawt chat a. A, hetianga min en hi ka lo ring ngai miah lo va, a tih sap tak ah chuan nia keipawhin ka ring ngai bik lo, a lo thleng thut a ni ber ang chu. Ka duhthu ka hrilh loh che chuan ka tlai ang tih ka hlau bawk sia, mahni hma ka sial ve bawk tihna a nih chu, mahse, pawi pawh ka ti chuang lo, mahni hma sialna tha tak a ni ve bawk a, ka lo ti a, a nui hak a, min duh theih hi ka ring chhin ngai lo, A rawn tih leh tak ah chuan naih sauh pah hian, Ka duh che, ka duh thu ka hrilh tawh che a, tunah chuan nangma lam kha a ni tawh, nur luih che chu ka duh lo, mahse min huat loh hram ka beisei thung ang, ka ti leh a. Tlemin beiseina ka nei deuh bawk a, ka huai sin sut in ka hre bawk. Kei chu i hria ta i hmuh ang chauh hi ka ni, kawm ngeitlak loh leh thian atan pawh. Ka tih lai chuan rawn hawi thut in ka hmui chu a rawn hup chet a. Chutiang suih suh, Pastor fanu ka nih vang mai in mi tha ka ni lo, ka nih na chu i hriat ve vek kha, tawngkam mawi lo deuh deuh pawh ka sawi ve fo a, bakah ka rilru pawh hian thil tha lo tak tak a ngaihtuah in a suang tawh ve fo bawk a ti malh malh a, kan in entawn ran a. A kutin ka hmui a hup miau avangin engmah ka sawi thei lo. Chutah zah vang a nui deuh sek khian ka tihpalh tihna kut chu a la sawn ta nghal a, mahse ka man sak leh chat a. Min duh ve em? tiin ka zawt nghal chawt a, a lamah chuan ka thle hnai deuh bawk a. A nih erawh chuan min rawn melh chho ho mai a, a mitmeng a hlauhthawnna lo lang chu ka hmuh hmaih hauh lo. Chuvang chuan Min hlau suh ka tih tawh kha ka ti leh zat a, ani pawh chuan ka hlau lo che lo ti ve leh mai bawk a. Kan in en leh ran tawh, min hua leh min duh lo chu ni se chuan hetiang hian a awmin ka ring bik lo. Min thawhsan loh vek leh min nam sawn tawh ang, tawngka a min chhan a hreh ve pawh a ni thei. Ka ngaihtuahna avang chuan ka nui deuh sak a, a lama thlenai zelin Min hlauh loh chuan ka ti a, a inrin hmain ka kun hniam thut a, a chal leh ka chal a in tauh bawp mai. Anna a tih chul chuan khawi maw ka lo en chhin ange tiin a kut chu thlai in ka chul sak ta nghal a, ka chul sak zawh chuan fawh sak zauh in dam vang vang rawh se, zui lo tliat luat emai tiraw ka ti leh a. A nui deuh hmel ka hmuh chuan insum zo loin ka kun hniam leh zet a, a hmawihah chuan ka zu fawp ta zet a, tun tum zawng kan intauh ta lo ve. Tawng kan tum lo va, kan ngawi dun reng mai. An rilru erawh a inhmu a ni ang, a nui sak sak ringawt a, kei inhmuhnawm ka lo ti viau thung. A hnu daiah chuan hetiang hi kan inkarah a thlen ka lo ring miah lo asin, a ti chhuak sap a. Kei chuan kan rin phak loh hi kan chungah a thleng fo thin alawm. Mami chunga thil thleng te kha ngaihtuah la, kan pahnih inkar a, thil thleng hi chu thil pangngai tak a ni zawk alawm ka lo ti vat a, ka kuah vang vang a, tunah chuan ka rilru a hlim veng veng tawh. Tawngkaiin sawi chhuak kher lo mah se, min duh ve tho tih ka hre tawh si a, awm a nuam veng veng mai a ni. Mipa fel tak ka ni lova, zu ka la in zauh zauh bawk. Mahse, Remruati bulah hi chuan ka in ngai lo bakah a bula in chu ka duh teh chiam lo bawk. Kan thian ho a, kan in a nih loh chuan keimah chauh chuan ka in ngai tawh lo, inah pawh ka kawl tawh lo. Tlemin in thlahrunna chang ka hre ve tawh bawk a, ka pawisa thawh chhuah ve chhun zu lei nan han man nghut mai chu hau ka ti ta riau. Joseph-a hnathawh tur hriatah khan thla hnih lai ka thawk ve ta. Damdawi dawr a ni a, hna a van em avang leh kan in atanga a hlat teh chiam lo avangin ka thawk chho ve kha a ni a. A tirah chuan ka ning khawp mai. Ka kal hmasak ber nia a neitunuin min ei loh hmel zeta min han ner khum zauh zauh leh chik zeta min en chu ka hmu fo. Min rin loh hmel ka ti lutuk a. Thawh lawka haw vang vang mai ka duh hial a, mahse hmeichhe rilru ang lek put chu ka duh leh ta lo va, an mamawh vanga min chhawr ni mahse an ni min mamawhna ai hian hna thawh tur ka mamawhna a sang zawkin ka hria a, keiin peih lo pawh ni ila midang chhawr tur an hmawlsam leh mai dawn tih ka hriat avang chuan ka tuar ta hram a. Hei thla hnih a lo vei meuh chuan a hma ang ngawt kha chuan min en ta bik lo chu a nih hi. Nehlawm lo viau mah se pawi ka ti lo. Pawisa ka hlawh chhuak tho alawm. Tam phei chu a ni lo. Mahse, mahni thawh chhuah ngei mai pawisa han hmuh chu a nawm dan a danglam ka ti. Hman pawh ka hmang phal meuh lo chu a nih hi. Remruati pawhin pawisa ka han thawk chhuak ve chu min lawmpui thiam khawp mai a, i thawk chhuak thei ngei ang tih hi ka ring tlat alawm. Nakinah phei chuan hei aia tam hi a nia i la thawh chhuah dawn ni tia min fak pah chuan a nui leh nghal a, chutah Hlawh i nei tawh sia, thil min lei thei an ti nghal zat bawk a, kei pawh chuan Nu ber i nia i tan vek alawm ka thawh tiin ka fiam zui ve zat bawk a. Ka pawisa thawh chhuah ve hi ka nu pek ka tum a, anin ka pa pe turin min lo ti a, ka pa kher pek chu ka hreh ve ngang ngang khawp mai. Pek loh ka tum zet a, mahse, a pawisa kha ka ei ru tam tawh si a, rulh letna hun a ni mai, tiin ka rilru ka ti khauh lui a, ka han pe a, mahse, min lo laksak duh hauh lo. Mak tak mai hian tikhan pawisa hi amah maiin a lo awm ngawt lo va, thawh chhuah a ngai a ni tih i zir chhuak ve ta a, a tha tawh hrim hrim. A tul a, hman atan dah tha la, i mamawh lei nan chauh hmang ang che, a lo ti thin a. Mak ka tih zia mai chu, min laksak vek ka ring a nia. Ka pa hian ka pawisa thawh chhuah ve hi tlem a ti lutuk anga, bakah a fapa tak tak pawh ka ni lo bawk nen min laksak duh lo hial zawk a niang tih ka ngaihtuah a thleng hial mai. A pawi lo, duh leh la lo tawp rawh se, ka nei vek ang. Ni tinin dawr chu ka nghak ve ta a, a awmna a laili bawk a, damdawi dawr tlar tuar mah se ni tin mai chuan kan dawr chu a lun em em reng a, Mak ka lo ti hial zawk thin. Damdawi mamawh kan lo tam zia ka ngaihtuah pah a. Mizo te hi a hnam hrisel lo tak kan lo nih dawn hi te ka ti thul. Kan bul vela dawr pawh chu a lun em em reng tih ka hre tho bawk. Hospital bul hnai a lo ni deuh bawk nen a awm ve tho mai. Aizawl te zawng Mizoram hmun hrang hrang atangin an rawn pan khawm ve bawk a, hmunpui a nihna laiah rawn dawr berah an neih loh thei lo a ni. Ni khat chu kan dawrah chuan remruat i a rawn lang ve nawlh mai. Min rawn hrilh lawk si lo va, polite zet hian ka lo chhawn a, a rawn nui sang a. A mamawh ka lak khawm sak lai chuan dawr neitnu hnenah chuan damdawi hming eng emaw hi sawiin an neih ngai leh ngai loh te chu zawt a, ani chuan an kawl ngai loh thu a lo hrilh ve mai bawk a. An biak lum lam viau pawh tum mah ila hun ka nei lo. Min rawn dawr tur an rawn lang leh nghal zat sia ka thin a rim deuh lek lek mai. A hahthlak miah lo na hian a chang chuan an inawm ve lek lek thin ka ti. Ni tina class kal bak engmah ti ngai hlei lo kha ka ni ve sia. Mi tirhkala awm tak reng mai chu eng emaw chinah chuan a hreawm ve deuh, mahse pawisa ka duh chuan ka ngaih theih a ngai bawk si. Remruati ngaihtuahna hun pawh ka nei thei meuh lo. Kar tawpa kan inhmuh bak hi hmuh pawh ka hmu hman meuh tawh lo. Zana an ina va len lah hi ka tih loh lam tak a ni si a, nula ina len hi ka hreh tlat. Rinawmi ka ngaihzawn lai pawh khan zanah chuan an inah vawi khat mah ka leng lo. I inhmuh kan duh chuan a rawn chhuak ve mai thin. Chutiang a koh chhuah ve mai theih chi a ni mang meuh si lo. Pastor fanu chu ni lo se chuan dan a dang deuh mah na, mahse ka ring leh meuh lo. Amah hrim hrim hi zuam theih tur ang chi a ni ve tlat lo. Ka sawi thiam chiah lo, eng emaw zawmna riau hi a nei tlat. Ka thawh rei ve deuh hnu chuan damdawi chi hrang hrang hming ka hre hlur tawh a, eng damdawi nge a nih tih chenin ka hre ve ta. Ka hnar a thi leh zauh thin avangin damdawi tha ber tura ngaih ngei ngei pawhin ka lei a, ka ei mek bawk. Mahse a thawk chak vak lo a niang, zan lamah a la thi zauh zauh tlat a. Mahse a hma anga zing a nih tawh loh vang erawh chuan ka vei vak tawh lo. Sunday zana sir room-a kan inhmuh khawm leh chuan Muana chuan, Rodik, zanin chu han hria la, nui chung hian a ti a, dawrah ka thawk a ni tih an hre ve kar bawk sia, thian te an ni bawk a, an tan ka ui hran lo, ka theih chhuak ve mai bawk a, mahse, kei chuan in ka tum lo, naktuka hreawm ti tak leh a thing rimnam chunga dawr kal ka peih lo, a inthlahrunawm. An in tliar tliar a, a hnuah phei chuan an ṭawng duh ta khawp mai. Muana'n nuam a tifal leh bik a, min kuah thuak thuak mai. Hmeichhia ka nih loh hi, min kuah tawh suh, ka bialnu tan min khek ve ta che, Fiamthu hian ka ti a. A nui huk huk a, a hmel chuan vawk a ang leh tawh khawp mai. Bial nupui neih loh kha i hmu zo tawh rih loh aw, tiin a nui leh huk huk a, min rawn hnaih leh chuan, Ka nei lawm leh aw, ani tan chuan min zuah hram teh, ka ti leh a, midang chu an lo nui a, Lalmuan, i bialnu emaw i ti a nih kha, hmeichhia leh mipa hre hrang ta che, Sia chuan nui var var chung hian a lo ti a, Mapuia pawh chuan. Bialnu leh bialnu lo pawh i hrehrang tawh lo chu ni si a, va rawp tak lo ti ve a, a ni chuan ka hre ve bawk aw, ka rawp viau pawh ni lo, zan tin deuh thaw a inhmuh chuan ka rawp viau in ring bik em ni, zanin pawh kan inhmuh khawm vang chauh tak tak a, mu lo mai ka nih hi, a ti ngul ngul a. A hlui hnawk thin che ni maw? Joseph-a'n a lo tih chuan kan lo nui der der a. Muana chuan, Nangni bialnu hma pawng pawh khawih tham nei mang lei lo ai chuan ka duh fe. Ka lung a ti awi tawk em? A lo ti duah a, kut kan lo beng dar dar a. Ka neih loh lai a ni sia, zan khat chu min rinpui ve la that dawn chu, Joseph-a'n a tih chuan keini pawh chuan, Keipawh nui chung hian kan lo ti tliar tliar a, a nih lah chuan Teuh lo, ka rauh em, in duh leh in bial nu te rim ve mai rawh u, lo ti leh a, amah pawh chu a nui huah huah pah a. Ina ka haw chuan Remruat i ka bia a, a lo la mu bik lo va, ka leng ka haw chiah a, ka tih chuan ka lenna a lo hre nghal a niang, i thiante ho chu an dam maw, ka hmu chak leh hlawm tawh khawp mai, next Sunday ah chuan leng ho ila a rawn ti nghal var a. Kei chuan, Min lo zui ru ni lo maw? Nula inah pawh ka leng ve maithei sin, ka ti a. A nih lah chuan, Kan ina i rawn len loh chuan khawi nula inah mah i leng lo tawp ang, kawn fih zet hian a rawn ti a. A lakah hian thik thu ka pe chhe hran lo va, ani pawh hian thik tur thlawt a hre lo a ni maithei. A kawn fih thei reuh lutuk a, min ring ngam ve nia ka ngai mai. Kan la inzui rei loh vang pawh a ni mahna, mahse, a ler lo a ni tih ka hre ve tlat a, an thik tur ka hre tlat rih lo a ni. Mipa a kalpui lai ka la hmu bawk si lo, a mitmeng leh a khawsa zia atang lahin rinhlelh tur a awm bawk si lo. Vawiin khan thil ka pek theihnghilh daih che a, a rawn tih leh chuan, Eng thil maw? ka lo ti vat a, nui chung hian. I hre chak viau em? A rawn ti leh a, kei chuan rang zet hian, Chak, han sawi vat teh, ka lo ti vat a. Muang deuh raih hian, Chuti a nih chuan nak zanah rawn leng mai la, chuti nih loh chuan kan inhmu har dawn sia, kar leh Sunday ah daih kan hun hmu leh awm sia, a rawn tih chuan, Zanina rawn len rum rum mai ania ka nak ni, ka lo ti a. Hum, vela che aw, zan a rei tawh hi. Takzanah ti zawk ang. I rawn leng anga rei tak pawh len a ngai na. Bakah ka pa pawh i hmu khal ve tawh a, nui chung hian a rawn ti a. Ka ner deuh sak ringawt. A pa ka nel loh zia a hre chiang a, min fiam nan a hmang thin a ni. A thil min pek tur chuan ka rilru a lawh a, nilengin engthil nge ni ang tiin ka ngaihtuahna ka sen phah a. Ni pawh ka hre rei ngang mai. Tlai dar nga a ri thei dawn ta lo emaw ka ti hnungah chuan a rawn her chhuak ve ta trawk a, phur zet hian ka inkhalh haw a, ka helh hawlh chiang khawp mai. Van neih thlak takin a pa lo awm lova, a u chiah leh a nu nen an lo awm a, min biak luang hnuah u phei chu a kalsawn nghal daih. A nu chuan. Bawihte, Radhika chu thingpui han siam phawt la, a lo len khah teh mi, a lo ti a. Ngai ka ti lem lo nain ka lo hnial hran lo bakah thingpui siam pawh ka inkhat alawm. A hnuah kan pahniha kan awm lun theih tak hnuah chuan a thil min pek tur chu rawn la chhuakin ka jacket iptihah chuan a rawn dah nghal a. En ri awih loh aw, i ni thlen hunah chauh in dawn nia, thil hlu tak leh man to tak a ni lo bawk, mahse a hlu tho tho, tiin ka ban chu a rawn vuan nghal a, kei chuan eng thil nge ni reng reng a, min hrilh ve tal la, ka la ti tal a. Ṭhi a nia, i ta tur liau liauin ka chher tir a, a tih chuan. Chuti ka en nghal ang aw, min rawrh tir nghe nghe la maw le? ka lo ti vat a, a ni chuan, I duh loh zawng a lo nih hlauh chuan a lo ti sap a, kei erawh chuan min pek a nih phawt chuan a hlu tih ka hria, min pek duhna thinlung kha a hlu em asin ka lo ti vat thung a, min rawrh tir hnu chuan min thlek vang vang a, I inhmeh phian mai. I inhmeh kha chu ka rinsa tho a, mahse ka mitthla aiin a taka i nalhpui zawk a, nui sin sin chung hian a ti a. Min rawn thut hnaih leh lai chuan a inring lo hmuiah ka lo fuah sak zauh a, a hawi phawk nasa mai. Ka nu ten min rawn hmu hlauh nga sin tiin ka banah chuan a rawn sik hlawk a. Min huat vang a ni lo tih ka hre chiang a, chuti anga a nu te a han hlau der zawk chuan min ti hlim daih zawk, han tih nawn leh sak pawh min tih chak phah ka ti leh chiang ang. Kar tawpa in hmuh leh trawk ringawt hi chu a rei duh ngar ngar e tiraw ka tih chuan rei viau pawhin ka lo hre hleinem, i buai theih em khawmaw? Min ngaihtuah hman tak tak deuh lo mai a lo ti thung a, kei chuan min ngaihtuah hman loh vang a ni zawk lo maw, a ni chiang mai ka lo ti a. Kei chu ka buai ve hlein em, inah ka awm a, ngaihtuah nan che hun ka nghah lutuk a ti phawt a. Chutah ka sawi ang khan, Sunday lo awm tur chu aw, thianho leng khawm ang u, Muana te pawh ka hmu chak tawh, an ni pawhin min ngai ve tawh tho ang, a tih zawm leh a. An ni ai chuan kei hian ka hmu chak daih zawk che. Puiin chu Rinawmi leh a kawppui nu chu ka hmu dun ve ta. A hma a ka lo hmuh tawh kha a ni tih ka hai lo. Dawrah an rawn lut ve a, Rinawmi erawh chuan min rawn hmu lo. Phone in mi a pe daih a. Pawn lam deuhah a ding bawk. A kawppui nu chuan damdawi a rawn lei ve a, a in la pa ve ang reng si a, a hmuhnawm ka ti. An chhuah hnu chuan Pi i chuan, Kan tunlai khawvel hi chu a mak tawh teh mang e, a ti vang vang a, a sawi chhan ni awm chu ka hre mai, mahse ka lo chhunzawm pui hran lo. Zanah Papa ri phone call ka dawng nawlh mai a, vawiin lama. Ka vei tam deuh avanga mut hma ka tum ve zan tak a la ni zui. Ka phone chu ka en vang vang phawt a, eng a tan nge maw min rawn biak a tum ni tih rilru chung chuan ka chhang ve ta hram a. Rodik, Papa Rik a nia min la hria maw, i buai lai a ni em? a rawn tih chuan ka buai loh thu in ka chhang vat a, a ni pawh chuan, A nih tak chu, hei kan pa hian a be duh che a. In be ru aw, a ti a, ban deuh cherh hian aw chu ka pawh ve bawk a, biak erawh ka peih lo kher mai, ka tha a tho lo. Thil kal tawh chu ngaihtuahin ka mitthla a rawn lang nghal chuai chuai a, mahse ka huphurh ang a lo ni miah lo, ngaihdam min rawn dil duh hi a lo ni a, hun kal tawh mah ni se, tun thlinga a inthiam theih loh thu leh Hriawma tih ṭhinzia leh mumang lam thlenga a thiltihin a um zui thu te chu rawn sawiin kha thil thlen zan aṭanga thinthia a mut theih tawh loh thu thlenga rawn sawi lehin ngaihdam min dil nghal mawlh mawlh bawk a. Chutia mahni rualpui pawh ni lo kei aia kum sa rih vel zeta upa leh nghalin tlawm leh zah pawh dawn lova ngaihdam min rawn dil tak mawlh mawlh ah chuan tihtheih dang ka nei lo. Ngaihdamna thu hrih mai loh chu Mami khan a ngaidam kher angem? Nge jail ah a khung zawk ang? Ka chhan dan chu a rilrim zawng a ni kher lo mai thei. Mahse, thil kal tawh ka siam that thei tawh lo. A tuar tu lah mitthi mai a ni tawh a. Keini a dam lai te hi kan in ngaihdam tawn mai loh chuan ani lah thlan atangin a rawn tho thei tawh si lo. Ngaihdam theih hi an puitling zia a ni ngai e. Ka ngaidam emaw, ngaidam lo emaw, thil kal tawh a ni a, siam that theih a ni tawh lo. Chanchin rimruat hi ka hrilh ve chuan a lo lawm khawp mai a. A chunga kut i thlak miah loh kha ka lawm a. Kha khan result tha tak a rawn nei ve leh chiah a, a lawmawm tak tak a ni. I tan a harsat tur zia ka hria asin, a harsa dawn lutuk. Mahse, ringtu nun zia tur dik tak hmangin i ngaihdam thu i lo hrilh a, ka lawm tak zet a ni. A nih aia ka lawm lohna tur bik ka hre lo, i ngaidam thei chu i chungah ka lawm a, amah ka lawmpui em em bawk, a lo ti duah a. A lawm tih chu a hmelah a lang vek bawk, a mitmeng chu hlimna chuan a kap nung sar mai a, hmuh a nuam tak zet a ni. Lalhriate thil sawite chu chhip chiar deuha ka hrilh chuan ka rin dan chiah a ni. Pathian hian thil tisual te hi a en liam mai mai hauh lo a nia. Zana lungmuang taka i mut siai siai theih lai khan a ni chu thin thi miah lovin a mu thin tihna a nia. A rapthlakin a hriawm ngawt ang, a ti leh a. Ka kut chu vuan chialin min rawn en chho leh thin a, a hlim hmel hmuh nawm zia chu a hre pek lo a ni chiang. Hun remchang hmasa berah Rimruati thi tur chu ka lei sak ve a, ka pek chuan a lo lawm thiam khawp mai a, ka bianga min fawh zauh pah hian Ka lawm e, ka awrh reng tawh ang a ti a, a chhirh lai chu a khawih pah nap nap a. Chutah thil hre chhuak thut ni awm tak hian intih vawiinah rinawmi kha ka hmu a, mak ka ti tak tak. Ka sawi tur a ni em chu ka hre lo nain ngaihzawng a nia tih zawm leh a nei ve bawk ang chu hei keini pawh kan inzui reng hi ka lo ti mai a, ani chuan ni lo chutiang a ni lo ngaihzawng kha hmeichhia niin ka hria a lo ti leh a, A ṭawng zawih dan aṭang chuan a thil sawi chu mi dangin an hria ang tih a hlau tih ka hre mai. A duh duh chu lo ngaizawng mai mai ang hmiang a thu lawm ka tih leh chuan nia sawi mai mai anih kha lo sawi tur awm lo e tiraw a ti leh lui a. Chutah a chhe lo ka tia ka ui ngawt mai a ti leh sap a. I chhe lo daih zawk ka lo ti vat a. Min rawn enin tlem teiin i rilru ka ti na em? Ka sawi chhe deuh sia, a ti leh sap a. Hmelpui sawi lo zet chu enin, Engah chuan maw? Theihnghilh daih rawh, hriat pawh ka lo hre tawh hlei nen. Rawn sawi chhuak lo phei la chuan ka theihnghilh hming der tawh ang chu, ka lo ti a. Nang hi chu ka rilru tih hriawm loh dan tur hi i hre ve ngawt mai. I thil sawi apiang hi ka awih ziah lehnghal Dawt pawh min hrilh ta ni la, ka awih vekin ka ring hial a ni, a tih chuan ka lam a kuahnaih pah hian, Dawt ka hrilh phal teuh lo che, ka ti sap a. Mahni nun aia mi nuna kan la buai chhung chuan keimahnia chin fel ngai a la awm tihna mi tan rimtui kan ni thei lo.